yang berjudul Diang Ingsun dan Raden Pengantin. Bagaimanakah ceritanya? Simaklah video berikut ini.
Di Kampung Pagat di Kecamatan Batu Banawa, Barabai, badiam urang tuha nang bangaran Diang Ingsun lawan anak lalakiannya nang bangaran Raden Pangantin. Kahidupannya kada bakacukupan. Gawiannya bahumah sambil mancari kayu ka hutan gasan dijual. Gasan manambahi kabutuhan hidup inya badua baranak. Sakitnya hidup tarasa banar ulih Raden Pangantin. Rasa manyiksa lahir batin. Rasa kada tasandang lagi, sasia sasain hari umanya sasain batuha. Rasa kada purun inya malihat kuitan bacari. Lalu ai si Raden Pangantin bapikir nang kaya apa jua caranya maubah nasib supaya hidupnya kaya urang jua, saraba bakucukupan. Paampihannya bulat jua niatnya, handak tulak madam. Malam harinya, inya bapadah lawan umanya. Takajut umanya mandangar anaknya handak tulak maninggalakan sidin. Akhirnya, umanya mambariakan tulak imbah mandangar anaknya handak maubah nasib. Gasan ingatan lawan Raden Pangantin, umanya maingu iwak tauman. Isuk harinya, Raden Pangantin tulak Kada tahu ka mana tujuannya, inya basarah diri lawan Allah, mudahan mandapat patunjuknya. Inya tulak bakapal, sampai ka banua subarang. Pamulaannya inya umpat bagawi lawan saudagar, umpat badagang. Inya rajin banar, mana jujur pulang. Inya kada mau mambunguli malihat sifatnya nang kaya nitu, lalu ai saudagar parcaya. Akhirnya sampai inya kawa bausaha saurang manjadi manjadi urang sugih, hartanya batimbun. Kapal dagangnya sing ganalan sampai maangkut barang kaluar nagri. Raden Pangantin bapikir. Sadang sudah inya mancari kawan hidup. Lalu, inya badatang lawan anak bangsawan nang langkar. Kada lawas diadaakan ka rasmin panganten Raden Pangantin nang lawasnya ampat puluh hari ampat puluh malam. Kalawasan hidup di banua urang, inya kaingatan lawan kuitan wan banuanya. Lalu ai, disuruhnya pangawalnya manyiapakan kapal nang ganal gasan bulik ka banuanya lawan nang bini. Balayar kapalnya baharian bamamalaman. Akhirnya, sampai jua ka palabuhan di banuanya. Sakampungan urang riuh malihat kapal nang sing ganalan. Mana pulang imbah tahu ampunnya nitu Raden Pangantin. Mandangar anaknya datang, diang ingsun bahancap tulak kapala buhan. Iwak tauman nang diingunya disianginya, hanyar dipanggangnya. Kaingatan anaknya katuju banar wan tauman bapanggang, sampai kapala buhan malihat kapal sing ganalan, diang ingsun kagum kada sing garakan lagi. Lalu sidin bakuriak mangiau nang anak nang lagi badiri di galadak kapal lawan nang bini. Si Raden Pangantin kada mahirani, apa lagi mancangangi umanya. Inya supan malihat umanya nang tuha mana pina marigat dipadahakannya lawan nang bini urang tuha nitu lawan umanya. Jarnya, umanya nitu kada tuha. Jadi, nang ada di jukung simpak nitu lain umanya. Diang ingsun masih haja mangiyau anaknya sambil manating iwak tauman. Tapi, dasar anak kada tahu balas budi, inya tatap kada maakui umanya. Lalu ai ditunjulnya jukung umanya sambil tabalik, kada kawa lagi disambat sakit hatinya Diyang Ingsun malihat anaknya nang disayanginya nang tuhuk dihadangi sakali bulik kada mau lagi maakui kuitan. Badoa Diyang Ingsun lawan Maha Kuasa, Raden Pangantin, ikam anak durhaka! Maka barakat aku mamanianakan ikam sambilan bulan sambilan hari, mudahan ikam tapapar tabias jadi batu. Sakajap mata, hari kadap, angin ribut, guntur gaduguman, kilat manyambar-nyambar, langit tarasa handak runtuh, kapal Raden Pangantin tabalik dihantang galumbang, imbah tu. talihat kapal nang sudah pacah. Bagian haluannya jadi gunung batu bini, bagian buritannya jadi gunung batu banawa. Raden Pangantin lawan bini lawan anak buahnya samuaannya jadi batu. Nah, ituam kisah balasan urang nang durhaka lawan kuitan, kada salamat diri dunia wan di akhirat.